Kulu! Kulu! Ġifiri jek toqgħod hekk. Sibtek close fax, fil-parapet u hekk. Eh, għandek kelb? Le, m'għandix. L-uniku għef fit-triq ngħidlek. Kif ħatta? Daw kol għef minn residenti li jidher li ħadha bi kbira ħafna. Lak xiftni. Xiftni. Ma sadik il-verita. Għaw il-klib, eh, anka l-klib nissemejna. Insellmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u din il-ġimgħa qegħdin l-Imġarr eżattament fi triq l-Għaruna. Għaruna. Twila, eh? Xiex? Twila triq. Għanorik minn fejn sa fejn trid? Fidejk. Minaw? Sem, insomma. Vera, zaħira. U fil-fat, ispiratna Kulu! Kulu! Fil-fatt, spirajna ruħna biex namlu eh, it-triq tagħna minn di triq, għaliex di triq għalkemm jisimha l-aruna issa m'għadiex san. Sawa. Di triq ġiet ikkanċellata u qatt ma ġrat. Saret, triq il-kelb, il-feroċi. Le, eja forsi nsaqsu lis-sinjur, isma'. Ħansaqsu. Mela inti wieħed mill-ftit Inti wieħed mill-ftit residenti li kontu toqgħodu fi triq l-aruna. Ekku. U ma tkomx. Le, issa le, issa anka. Ma dek toqgħod fl-istess dar. Fl-istess dar. Ma dek toqgħod fl-istess triq. Eżatt. Femilna ftit, femilna ftit. Eh, Rċivejna karta, ħafna l-bib, bitlunna n-numru, għalna issa minnum il-qoddim, għawek triq. Eh. L-Amarozz bin-numru 50. U kif qed tħossok li m'għadekx minn Triq l-Aruna hemm issa sirt minn Triq l-Amarozz? Bidlet li ħajti. Vera? Jaqgħu saret iktar feroċi l-kelma. Eh, Isnidet tikonna, imma interessanti hu l-ħaġa. Bħala distrett elettorali bqajt l-istess jew varjali? Eh, l-istess, l-istess. U għet semmi d-distrett elettorali, xammur nitkelmu ftit ma' sindku, għax propju il-Kummissjoni Elettorali ħadet bil-bicċa ta' xogħol għal daqxej. Sindku, Fehmna għaliex ġrat dil-biċċa xogħol. L-ewwel qed merħba. Merħba. Merħba fil ġar. Ma ġara hawn n-nies qed tifhem imma ma jistgħux eh. jifhmu x'ġara. Le, eh, bażikament ehm, ġew tal-uffiċċju elettorali fejn jerċekjaw il-bibien, jaraw x'kollox hemm xi problemi. U qalulna di triq eh, mhix definita sewwa mħabba. Hawnhekk bil żgħira. Qasaw 50 metru xi. Mm, kważi. Għena eh, 50 metru. Ehm, Din jiskir suġġerawna li tispiċċa. Bat aħna tħanna għaf l-istorja ħanraw għalfejn kienu zeċ toroq. U x'kienet l-istorja forsi morru ftit fil-passat? Eh, skont il-pjan reġjonali din it-triq għalla tibqa' niżla tal-dritta hawnhekk tgħaddi ma' xifer, hawnhekk kien hawn sisa x'kien hawn fl-antik barriera u tingħaqad ma' triq il-ġulep. Hawnhekk kien hawn ħarrub, Għalhekk is-semmiet Triq il-Ħarrub u din kellha tingħaqad magħha. Ġifieri din kellha tibqa' nieżla dritt tal-isfel u l-għamara stieqaf hemmhekk. Ġara xi ħaġa, ejna jdu. Nbidlu l-pjanijiet, nbidlet din il-housing estate hawnhekk fejn hawn mal-66 appartament plus il-garaxxijiet. U dil-biċċa. U dil-biċċa ġiet żgħira hawnhekk għalik. Aw, immaġinaw tajjeb illi bħalissa jiena għaddej minn triq l-aruna fil-fatt jekk tinnutaw in-numri ta' djar Huma ħamsa, sitta, seba'. Imma sawnek, sawnek eżatt sa d-dar fin-nofs hekk tieqaf nofs triq l-aruna u minn hemm tibda triq la marozz. Ġifiri jekk toqgħod hekk. Ara dan ħanajdlek, m'hemmx mod kif tispjega aħjar. Ejjew naqra li law, ejja naqra law u waraw din il-letterbox. Mela kellhom jagħmlu żewġ numri. Wieħed huwa ta' triq l-Aruna u l-oħra hija ta' triq l-Amarot. Imma mbagħad illum il-ġurnata dak ħajitlaq u ħajkompli għaddej ma' din in-naħa. Għandna residenti ieħor, imorru nkellmuh? Ejja, tlaqna. Kif kienet l-esperjenza tal-bdil ta' triq? F'tem ta' 10 minutes inżilt nixtri l-pjazza, sakemm tlajt insib number ieħor ma' letterbox. Ta' zik. Homeless minn emle. Eżatt, homeless. Triqless, triq. Eh, eh. Bidulna l-numru, bidlunna triq. Ma ta' far raġuni għal xejn? Tagħmel sens eh, minn għax dik tiġi triq la Morozz u kif id-dur tiġi triq la Runa għas 50 meters. U delivery su hekk kien ikonna problema xaqqasum nizzel Google Maps GPS mhux imniżla dil-biċċa. Allura Just komplu għat, komplu għat riqla marozz, kolla kemmir ta' għamil sens għalija. U eh, bidlu n numri biex ikomplu ma dawk, basically. Strettament intom kontu toqodu f'no man's land. Ek tiġi, eżatt. Naħseb dak iż-żmien konna homeless, issa ġejna residenti. U minn hawn appellaw li jekk jerġa' jiġi tal-Google, issa ma jħawwadx id-dinja. Dejjem Google jġib li l-karozza u ġamel sfraġu, sfraġu darba dak nitkelmu dan. Sur Google. Sur Google, ah, kem qabat nis fit-toroq qed jiskartaw, ejja. Il-klib tal-bud da zimel tal-parapet. Kif ħatta? Daw kol wieħed mir-residenti li jidher li ħadha bi kbira ħafna. Kif ħatta?